jawinjona kamoro amora ma intiere arwaki e kinde machalo koda maendi nyinga tobi jakomenya nyathi kimirwa kaka pile wabet piny e kinde machalo koda maendi wi got ramogi ka mondo wawinj ane weche ma juogi mag got ramogi golo mondo wawinj ane kaka kit dhano kod dak mare chal kwapime ngima masani kaachiel kod ngima ma kinde cha an kod okinja ma kambo kaendi kendo matut obiro lero ni to wach mane ma kawuono ne juogi neno mondo olidh kawuono ni okonygo jopiny kaluwore kod kaka piny dhi okinja ma kambo Ah, ruaki m- igot ramogi ka wuod komenya mondo nyikwa ramogi ajwang' kamoro amora ma gibetie ka giwinjo chenroni ging'e ni to juok ramoga jwang' wacho nang'o Eh, kanyo cha juogo gola na wuothi a kuom o, e piny ramoga jwang' wane kaka oganda ramogo dak ero to kwa wuothi piny ramoga jwang' to kichungo yawuoyi apar tiyudo ka yawuoyi aboro pok onyuomo mon awinji to nyithindo to gin go kamano ng'ato nigi nyithindo apar thurgi dhako to kia to mago kumor juok ramoga jwang' koro juok ramoga jwang' owacho no kinja makambo bed e tiend pocho ka ilos chik apar matayo dichwo ma- ma- modak kod dhako ma podi kodhi nyuomo yaani kawuono chik oteri manitie pocho e ng'eni pocho iwacho ni yago ohingo tonde Ehe. e ng'eni ramuga jwang' ne gongero ni yago ohingo tonde ng'eni sama koyago ohingo tonde nikech en yath ma deluo omiyo luor ahinya e, a- ineno koliere liera to ka koro ohingo tonde Eh, to chut. to chut koro To en kama ma kata kapo ne samoro ng'ato olal oko ng'ato tho i pi to koyo Eh. tuja na ah, Mm. keluru pocho mondo yiki eh, mondo yik kanyo koro Eh. ing'e ni sama idwa golo weche mege ramogi ing'e ni nyuolruok e dongruok mar oganda awinji koro sama idwa gol chike mege ramogi to kuma otera mabetie Awinjo ka. wan ing'e ni kata opinion poll Mhm. wakawo ni tie yago ka kowacho ni yago ero ni yago yago Ehe. wadwa ni inyisa an kuom chwo apar Ehe. adi ma osedhi nyombo to adi ma pok odhi nyombo ero neno ka yago chako lwar tap tap tap tap pat pat eh, takwanogi tayudo ka gin aboro ero nyiso ni ariyo modong' ka Eh. mago ema nyomboga koro nitie chik apar matayo dichwo modak kod dhako ma pod kodhi nyuomo koro ka nyikwa ramoga jwang' nyaka ng'e ng'e nikech ing'e ni pidho dhano tek ng'ato oting'o nyathine iye dweche ochiko kite to muodo kite ma wuok ka julu gi odowa odowa ni omuodo ma trela achiel ah, moromo kata go ode plasta ma kata ne okawa wa ni koro kamuode tago ode plasta iwa trela Eh, to tero atera nyathi ma nindo gotieno ero gi nyathi matin ywak iwiye ma sama nindo dhi wuok iwang'e ni to nyathi ochiewe ero but uyig nyathi bi nyathi chop uchak nyathi chak skul butiek Aha. ai ng'ato to koro wang'e tek dwa dag adak i ode kanyo neno ka olon iyudo ka nyathi bende tuore kaendi dhakoni ema ema ng'iyo koni bing'i koni madwa chando gi nyathi nyaka piny duto dichuo Eh, eh. opedho lewe leko mana kaka nyawo gi tiyo nyawo gi metho nyoro nyawo opira odhi maber e pap Eh, en koro linga tinde ting'e ni gibuogre sa sa abiriyo ero nyo koro obuogre ne we wang'i o- opira oserumo opira oserumo oyudie gimoro onego bed ni result wuok Eh, koro- mar tuke ma nyaoro Eh, koro we walwar kodgi chik apar ero matayo dichwo modak kod dhako ma pod ok onyuomo omiyo kapok inyuomo dhako Ah. winja ne to juok ramogo ajwang' wacho ang'o kuomi Mm. ma chik namba achiel wacho ni onge luongo dhako ni chiegi Mhm. Chik luo wacho ni ng'ama onyuomo dhako e chuor dhako. Koro ka pod ok idhi nyuomo dhako, chik luo wacho ni iluonge ni eh, iluonge ni chotni kata osiepni. Aha. E, ma, mo- ma, ma ing'e ni ma ki seche ma koro wuoyo gi ji, ng'eny jomoko wachoga ni ma e min oda. Ero. Min odi nadi to Ramogi Ajwang' to pok o- opuodhi. I- ma e osiepna ma konya dak en e gima nyiso ni en chiegi Eh, ma kapok idhi osiepna- nyono dalagi e ramogi wacho ni dichwo modak kod nyar ng'ato Mhm. ma podi ok onyuomo ikete e migawo mar joma chodre awinji e, ma kata inyuol kode nyithindo adi ikete e migawo mar joma chodre mano ne osiep ng'ane e, nikech ing'e ni ng'ama onyuomo dhako Ero. e wuon nyithindo Mhm. mano e bura miyalo e tie ng'owo ni wuon ng'ane ni otimo osiep kod nyare ni kuom higni apar kata kamano nyopo konyono dala ka e, ing'e ni ka chwo laro dhako osetho Mhm. to tergi bura ma jodongi tiend ng'owo Ero, koro jodo- jaduong' moro chung' go kwache ero, rundo. ruto To dwongo piny tok, to tok, penje tok. ni, "E ang'o manyiso ni mae jaodi tiwinjo ka moro wacho ni an kode gi nyithindo ab- auchiel Awinji. mabe nyithindogo en ka chal koda matek Anyango chunga ne malo. Eh, to koro- Mano e nyara maduong'. Eh, irango tiende opedhre ka tiendi Ilewi. Eh, koro ing'e ni weyo ni lo bura Odi. aya kamachielo to kipenjo nang'o manyiso ni ma en jaodi Ero. Nasedhi thurgi banyuomo dhok bachamo nyaka gweno e od maro. Ero. Bachiwo ayie. Bideye gi jodongo gi gowete nyako gi yuoche nyako. Nokowa nyaka e rangach bowachona ni koro waweni dhani mari. Ang'o ma dinyiswa an mane chiegi? Eh, Bas koro ing'eni ing'eni mani kawe Ero. itieko bura. Jodongo wacho ni ng'ama nonyomboni e wuon bura. Nikech joneno moko be nyaka bed kanyo nikech en gima noriw keny ariyo kiyalo. Kiyalo. Ero.
Haya koro nyithindo Koro ing'iyo. Ero. Ni kara miyauru nyithinda. Ero. To chik luo wacho ni ng'ama onyuomo dhako Aha. e wuon nyithindo. Koro in ni ae kanyo nono miyo te minyombo. Aya chik eh, namba ariyo Ero. ma bende wuoyo k- i wach ma nyithindo. Aha. Kuom jogo ma pok o- odhi nyombo, wacho ni onge luongo nyithindo ma inyuolo kod eh, dhako ma pok idhi nyuomo ni nyithinda. E chik luo wacho ni ng'ama onyuomo dhako iwuon nyithindo ng'eni kanya waselero ni ero walwar kodgi chik namba adek kwara mugajwang' ma bende tayi kapok idhi nyuomo dhako wacho ni onge kwaro wang'i kiyudo ka ng'ato ochung' kode Ei, kanya kwara mugajwang' nyaka ng'i onge kwaro wang'i kiyudo ka ng'ato ochung' kode mayawo moko dak mane chung' kode kaka ng'ang'ane cha ikawogo seche marom nade Eh, na- do- a wasegolo gi kar wacho ni mae min oda kata ma chiega kamano Eh, Ramogi Ajwang' wacho kapok idhi nyuomo dhako Ehe. mano ken chiegi koro chik namba adek ni madwa ni gimak kabisa awinji onge kwaro wang'i kiyudo ka ng'ato ochung' kode Mhm. ng'en chik luo wacho ni dhako ma pod ok inyuomo Mm. chal mwanda ma ok inyal wacho ni mano diendi Mhm. Eh,
mano mwanda jopiny kata obedo ni gonde jakwath moro amora nyalo yude kata ja- jadwar Ah, moro amora nyalo yudo midhi kode kata mwanda no ayud ni gonde nitie puothi ero Makta ka koth ochwe to iyudo ka tiendene ng'eny wuotho kanyo. Ero. To ok inyal wacho ni gin mano mwandano mari. Kata mana wendo. Eh, Ok inyal wacho ni gwendi. Koro kanyo Ramogi Ajwang' ne gongero. iyudo ka mwanda ni egono Eh, ing'e ni- jodwar mokwongo nokalo to koyude Mm. jadwar mar ariyo oduogo yude ng'ama oyudhe moyudeno ema dhi kode Eh, ing'e ni kata ka dak chi- min odino pok idhi thurgi to ng'ato kara kwale ga kanyo mm. bu ng'ato omayigo koro igo sim ne min ni nikech chik ramoga jwang' to be kidwaga ni gon maru sim mm. e maro kigoni sim igo sim no nowadgi nyako wadgi maduong' e, kata yuori moro maduong' e, ni nyaru nyo okawa nyo chal ma ny- ng'ato ogaja kode ka osetieko ndalo ariyo kok anene ka ting'e ni ko- ka wacho chopo ni maro nyalo wacho ni to ana yalu nadi wuod- wuoda mak ta dala na nakiayi kata dala na pok aneni Pok aneni. Eh, koro burano ok inyal loyo Mm. aya chik namba ang'wen e kuora mogajwang' ma be tayi kike- ka pok inyuomo dhako wacho ni onge luongo min nyako ni mara Mhm. Eh, gin ka be giketho ga ng'ato pok otero motur gi dhako to wacho mara Eh, mara an akendo alego kono Eh, mara dala ka, ka jaduong'na Ero. ni ka ng'ane mano juogo dago maro nyinge eh, nying momi luori piny ra- luo ka ok inyal luongo ng'a- eh, min nyako ni mari to ayie moro ne pok igole awinji E, nyaka iredhie- iredhie ayie moro kuome Mm. koro eka nyiso ni en mari wuon nyako bende ok inyal chodho nyinge ni jaduong'na Mhm. jaduong'ni nadi to dho- dhogi pok odonji dalani koro pod un ikwanu wi migepe mege osiepe chik namba abich Aha. onge kwayo dhako kuonde modhiye ero pod ok ip- opuodhi thur gi dhako kaka chuor dhako ero iya kure Mhm. idhi kure mago penjo ma chik luo yie ni ng'ama osenyombe ma penjo dhako ero dhako ma pod ok onyuom luo wacho ni nyaburi ma podi machik machikre kende waketnigi kanyo Mm. dhako ma podi konyuol chalo nyaburi machikre kende Mhm. ing'e ni ji tinde timo gik mopogre gi chike ramogi awinji chon ing'e ni kane idwa kawo dhako Mhm. to weche kenye makwongo mm. bulu gigo te mitiek mitiek eka koro nyako biro koro eka nyako biro koro ing'e ni seche mowacho gi samo nyakwara moga jwang' makiagi to wacho ni akawuono to juogi chal madwa ketho utewa ero wan wawacho weche ramoga jwang' mm -hmm. ing'e ni onge kama kiwuoyo go soke awinji to weche mosogo iwuoyo negi mana iweche bando upogre kod kido mag winy mamoko mm -hmm. kamano e ka kit ramoga jwang' bende chalo chik namba auchiel nyakwara moga jwang' ma bende tayi kini e odi kanyo kod osiepni ma wan ok waluong ni min odi kini kanyo kod osiepni pok itero gima othurgi wacho ni onge kwano pesa miseoro ni min nyako ni isegolo ayie E pesa moore e mpesa nitie jomoko ma ka koro weche tek nanyalo dhi kata ka safaricom Bigolna kaka asebedo Asebet ka kasebedo ka kaor- pesa e dalano. nyocha iwacho ni sijui yamo Ko- koth obiro mochwe nyocha aoro kta tinga wacho ni noorni tingo purni O koth ne oi kaendi oluma biro magero ni od mareba marabet. aloso ni mna ot makidi Eh, E, koro sani to ny- dhani odhi kama chielo kagoni sim to koro iroga roga ni an kiaya Okija ije ni tiem chuo moko mosedhi momuko nya ute badege gero ni jo ni- ni- ni- ni meregi.
mano onego to ka dhako osetomo ng'wech mano onego make imake tiluonga Wa- ka- kwadhi kori doho doho Ero. ing'eno yie chike luo bende inyalo wacho kanyo. ero ero Eh, sama odhiga mukoni to eto nyako mane odagono to ka- no- msara ing'eni sani ndiko jatie sirikal dwa ni wuoyi alufu apar gi wiye awiji ma omna piero ariyo iti dak kode higni abich Eh, ae to nyithindo bende nyuolo kode ka ero wanyalo dondo kwan matindo tindo ma ot mimukono ero in ema koro inyalo yudo kaka idhi- idhi asara awinji e, koro chik ramogi ajwang' dwaro ni gigo mi oro thur gi dhako Ipu- ing'e nitie jomoko ma en ipuonjo ocheni Mm. ipuonjo nyimegeni Nyimege ne koro ichako kwano mago. Mago chik Ramogi Ajwang' ok weche mege keny ok okwan. Ramogi dwaro gimoro moteri dala. Ka en ayie, oonge e M-Pesa. Idhi adhi dala to deye bet piny, chieng' nipayo nilar, nyithindo ler, ng'ama orito guok be orito ni. Idonjo kanyo iyudo koriti, Koro eki igolo gimoro to irenjo e lwet maro. Mano eki igolo ayie. Moko midiri sim gi onge. Mago kalo. Mago kalo. Walwar kod nyikwa Ramogi chik namba abiriyo ma bende tayi nyakwa Ramogi Ajwang' kapok inyombo. Wacho ni onge dhi nyombo ka li- ka liel otimre. Ing'e ni en wich kuot ahinya dhi nyombo ne ng'ama otho. To ka nongima to iling' aling'a. Awinji. ni okan maro kata jaduong' e mochari ni wachi ma en wich kuot e piny Ramogi Ajwang' pod eki wuothoga yawo whatsapp group pod ichoko ni mari otho Mm. Eh, okar wacho ni osiep nya- o- o- min osiepni otho mara otho ichokoni chik ramoga jwang' bende kidwa ni dhi nyomb koro kaliel nitie koro inyalo yika yika ka chika yieruok winjruok obetie kind jodongo koro iyika yika to bang'e to koro ichan nyombo morieyo nikech gik monyuom ka mar otho mm. gichalo gik makoro kokwan to koro ayiedhi ya e lwet nga nyar ng'ato tidago higni apar mm -hmm. ai koro ka mama no to chal ka ng'ama norito tho mare koro eki dhi awinji koro kisedhi kuro ni koro eki gol ayie iketi ilweti nyiek ma nyiek eh, mari An Ramogo Daga. Haya, chik namba aboro nyakwar Ramogo Ajwang' ma bende tayi in jalno ma pok onyombo wacho nyaka iher jothur gi dhako. Owete dhako gi nyimege dhako. mana kaka ihero nyithindu iwende dala kaendi Eh, nik- ah, ing'e ni kat- eh, mano kama ikelono ber. To mae nyaka ohergi nikech pod ing'e ni usero. kamano Mm, kapok idhi nyombi ing'e ni pod ija kisera koro jogi nyaka itemie timo gik moko ma, ma chieng' moro kata ka wach koro tek tiyude kaka ochi moko wacho na a osechung' kodwa e, wo- min adhiambo doga doga e, osechung' kodwa do ineno ka nyamera cha en emupuonji form 1 nyaka form 4 e, nyocha pod dobiro to koro fis ema ne ywaye ewinje koro iyudo kaka dikonyi kawe kata nyimbegene moko ariyo adek idago odag masemeji Eh. masemeji ng'ane gi ng'ane nodak i od ng'ane od ng'ane ma gipong'e e, ting'e ni jogo be gibedo ga ambasada awinji ma jothur gi dhako somi marach orwa ne unene nade Eh, ng'acha mer e ng'acha me ng'acha mer ma kata nopuonji nyithindwa ng'acha mer kabisa Koro Kodok ing'eni- dala, eh, eh.
ing'eni jogi gi- gi- bende ji oluorogi ka to chik luo ne dwaro ga ni nyaka ka dhako dhi tedo Ere? nyako mo nyaka dhiye kanyo Ma- moda- modagi madagi dakone. iye kanyo wacho na kata uwachi kata upako ga ni ng'acha ber Ere. ngacha kuket kuon iwi mesa ngacha ketho ng'ur kuon kulo ndeng ng'ur kulo ndeng Eh, ngacha Ya, orwa to orwa to ber ndi lakini nyaminwa o- Mm. cha gwang cha Chagwe- gweno eh. nyaminwa bende rach kod kamoro Eh, nyaminwa cha ngacha ng'a maber Eh, nyaminwa marach eh. koro nyakwara mugajwang nyaka ng'e kanyo Mm. haya walwar kodgi chik namba ochiko ma bende tayo yawa mo- modak adag mon to pok odhi nyuomo Mm. mawacho ni nyaka ing'e ni gik mitimo thur gi dhako Mhm. ok okwani keny Mm. e gedo ni maro kaka ma wawacho cha ipuonjo Nyawa- nyamin nyako nyiewo ne mtoka oringogo e mago koro ing'e ni ok kwani keny Ehe, ni dhi ni koro weche mpesa go mag orango ehe. Mago buche ma ok nyal yali buch Ramogi Ajwang'. Iyawo ne Mpesa moro percentage maro oketo nyakware moro orito ne mago kikwano. Mago gige NGO.
Mago koro gige NGO ma ka sa keny ochopo kanyo koro onge. Awinji. Eh, wach moro ni ikelo gik moko ni koro idwaga kwano ni oo nyani nagole form 1 nyaka form 4 Eh, Puonje. ora cha nami owadgi amiyo tich chamo msara luf piero ang'wen Mago an mapuonjo.
mago gige NGO Mago Ra- kikwano. mag Ramogi Ajwang' mikwano Eh. ni timo thur gi dhako idhi kuro bigolo ayie inyombo bobuli ni gweno idhi gi ng'ama iluongo ni wa- Wuonu. wuonu wadu wadu osiepeni e chik ramoga jwang' be chon ne dwa ni kata monde yawuoyi dhi eka nyiso ni ni dhani odak nitie kumotedeno nitie nyaka monde yawuoyi kod nyiekene bende Aya, waluor gi nyikwa ramogi chik namba apar ma koro watieko go chikegi ng'e ni nyikwa ramogi ma pok odhi nyombo ng'eny Koro wechegi odwa nyoso chunygi to wan watego gi kit Ramogi Ajwang'. Ma chik namba apar wacho ni koweyi kane ipuonje itere e college kata ne nimiye tich onge bura. Awinji. Eh, Mano wach ma nyaka nyakwar Ramogi Ajwang' ong'e nitie nyakwar Ramogi Ajwang' moko Ehe. ma en oyudo nyako kar rikni oter gi mogu thurgi Otere e college.
Owe en kora koyudo. Ah, to kilose, otere e college. Koro otere ateri college Wan e bosoma. dalawa ka wan ing'eyo wan wa- wawuoth i buk. Mm. Ng'ama dak i dalawa ka nyaka Ma- wuoth i buk. Eh, Kuom donj i nya- buk mondi. Yani nodhi maber kabisa. Ero. Yani wuok na gi C Mm. e high school ka. Ero. Koro aneno nodhi ochake gi diploma Ehe. e koyud degree. Pok idhi nyuome.
Pok idhi nyuome. Koro ing'e ni chwade iwite e school. Ero. Haya, iti ing'e ni mit- iwite ga kani. Eh? in samoro koro in japuonj primary ero Ah, iwite koro i skul ero koro odhi ochwado diploma ochwado digri mokalo bokalo Mhm.
koro ing'ene en koro kowuok i university kucha oduogo oduogo koro ing'ene en opuonji secondary klase koro ni malo ah ni malo kata kisunge ni malo mohingi opogre gi mari in ing'ene ja in fact in fact ng'enyie ka ero koro dum Eh? na a- an koro ing'e ni sekondari kumwa puonje cha Ehe. nya- o- o- o- ng'ano aneno konyalo kuodo wiya Mhm. Mm, kendo iwinjo kosiepene wacho to apenje anyango nyari cha to ne yudo ka in e klas mane eh, koro ing'e ni ka weche oyudo ka koro tek Mhm. ting'e ni mago josem Mhm. koro ing'e ni ng'ato mayigo nyikwara mogi mang'eny ma- maywakga puonjo dhako mapok idhi nyuomo Ehe. Eh, koro ing'e ni yudo ka nipuonje chieng' yi graduation Ero. koro idhi iyudo ka ng'ato nono
emaome gari matiende emaome gi gari matiende in koro ing'eni kendo ilothni ga mane iye ka kendo nyingi imanya manya Eh, nyingi be- bende a- ok- oket kata stina kanyo Eh. Eh, ing'eni joka dak idhaw kod jonyuolne Mhm. Ki jonyuolne kiayi Mhm. gin ne ging'e- ni- ni- mano ne ging'e kaka kin osiep nyargi kara nying noloki gin moko nono Eh, koro ng'ama opuonjo dhako ma podi konyuomo kata oyudo ni dhako ma kata op- ipuonje dhako mane podi kinyuomo koweyi onge bura koro chik ramoga jwang' dwaro ni kiyudo nyako ringi ter gimoro thurgi itiek yore keny koro kiduogi ger odi to nyikwa ramoga jwang' mapok onyombo kumako wechegi to juok ramoga jwang' biro dhi kodu maber mana kamano jawinjona ne wan kod okinja makambo ewi got mogo kae ndiko okinja makambo ne kolo chik apar matayo dichuo modak kod dhako mapok odhi nyuomo wach mosekelo gajruok ahinya e kitwa kod timbewa kendo chuowa oseywago ang'e to nyiwa bende oseywago ang'e e keny margi ma omiyo kitwa kod timbewa e ngima machon dichuo ne nyombo chon bitiek weche te eka dhako ne dhi e keny mare ka koro gin gadier ni dhako ong'eyo thuru gi dichwo to dichwo bende ong'e thuru gi dhako kendo keny margi dhi kaka owinjore e yo mochanore nyinga tobi jakome nyathi kimiro